Insellmilkom jiena jisimni Sara u naħdem mal-Mużew Marittimu bħala riċerkatriċi kif ukoll mad-Dipartiment ta' Digitizzazzjoni u llum ħankellimkom fuq din in-Naval Signaling Box li tissejjaħ ukoll Tafni l-Box. Għażilt dan l-artifatt minħabba l-komplessità tiegħu u kien pjuttost ta' sfida biex tirriċerkah minħabba li kif semmejna il-bnadar li fiha signaling flags huma kombinazzjoni ta' dawk li kienu jintużaw fit-tletinijiet u hemm ukoll dawk li kienu jintużaw fi żmien ħamsinijiet. Kien ta' interess għalija personali li nsir naf is-sinifikat ta' kull bandiera u kif kienet tintuża fil-komunikazzjoni bejn il-vapuri. Ta' interess ukoll minħabba li permezz ta' din il-kaxxa stajna nagħmlu konnessjoni bejn l-artifatti li jeżistu fil-Mużew Marittimu Eżempju, f'din il-kollezzjoni għandna pitturi ta' vapuri li jiġu rappreżentati b'dawn il-bnadar, għalhekk seta' jsir konnessjoni bejn dan l-artifatt u din il-pittura. Huwa ta' interess ukoll għax qiegħda naħdem fuqha mad-Dipartiment tad-Diġitizzazzjoni fejn sarilha 3D scanning kif ukoll fotografija professjonali biex 'il quddiem isir Mudellar bit-3D għall-interpretazzjoni diġitali tal-mużew. għandha valuri bla dubju soċjo-kulturali minħabba l-grupp ta' nies li kienu jużawha. Din kienet tintuża minn studenti jew nies li kienu qegħdin jittrejnjaw ehm, biex jibkomunikaw bej student u ieħor b'dawn il-bnadar biex jipprattikawhom. Ehm, bla dubju wkoll għandha valuri storiċi, minħabba li ċertu sinifikat ta' ċertu bnadar imorru lura għal qabel it-Tieni Gwerra Dinjija, minħabba l-assoċjazzjonijiet li għandha min-nies li kienu jużawha. Din il-flag signalling box fiha madwar 300 bandiera, qegħdin imqassmin, imqassmin b'mod alfabetiku numerali, aircraft carrier flags u hemm admiral flags. Kien ta' interess l-international codes minħabba li ġili jużaw bandiera waħda biex jgħaddu messaġġ. Eżempju, din il-bandiera li għandha tlet strixxi orizzontali ta' fuq u tisfel soforo tan nofs blu kienet tagħti simbolu I am maneuvering with difficulty. Imma fl-1937 sibna account li jiddiskrivija bħala destroyer flag, jiġifieri bejn snin u oħrajn jista' jkollhom sinifikat differenti. Kien ta' interess ukoll għalija partikolari kienu l-bnadar li kienu jintużaw mill-admirals, Skont il-bandiera li kienet tittalla', ġeneralment salib aħmar fuq sfond abjad kien juri x'tip ta' ammiral hemm fuq il-vapur. Eżempju li għandna eżempju f'dil kaxxa, Rear Admiral għandu fil-bandiera ġiex boċċi ħomor fuq in-naħħa tal-arblu. Fil-każ li kienu jkun hemm Vice Admiral kien ikun hemm boċċa ħamra fuq in-naħa tal-arblu. Imma f'dil każ għandna tissimbolizza r-Rear Admiral. Commander Lionel Tufnell li kien poġġa tpoġġa commander fl-1895 kien nata xogħol biex jagħmel xogħol fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. Mbagħad tpoġġa s-superintend tan-Naval Signal School sal-1898. Hu kien ivvinta din il-Naval Signalling Box bħala mod sempliċi u prattiku biex l-istudenti jitgħallmu fuqha u anke jikkomunikaw bejniethom in preparazzjoni għax-xogħol tagħhom. Din it-tip ta' kaxxa baqgħet tintuża mir-Royal Navy anke waqt il-ġiex gwerer sal-1970, sas-sebgħinijiet, meta mbagħad sfortunatament ma baqgħetx iktar popolari.